Mıń jıl burın bir mádeniyat ekinshisine qalay qaraǵanın qansheli bilemiz? Dúnyalar arasındaǵı shegaralar tek ǵana kartalarda emes, al aqıl hám de isenim boyınsha da ótetuǵın dáwirde bir adam ózge mádeniyatqa biytáreplik penen qarawǵa bel bayladı. Bul haqıyqattı qaǵıydalardan joqarı qoyǵan alım Al-Beruniy edi. Ol ayıplaw ushın emes, al túsiniw ushın sebep izlegen. Onıń Hindistanǵa saparı eldiń ápiwayı táriypi emes, al basqanı húrmet penen hám dıqqat penen úyreniw tájiriybesine aylandı. Bul waqıya tek ǵana tariyxshılar ushın emes, al mádeniyatları bir-birine tásir etetuǵın dúnyada jasap atırǵan biz, xxi asır adamları ushın da áhmiyetli. Al-Beruniydiń Hindistan kitabı hár qanday zamanǵa shaqırıq bolıp esitiledi. Óz dúnyańnan ózgesheni túsine alasań ba? Onıń betleri artında soraw jatır, biz tek jat hám túsiniksiz nárselerdi kóriwge úyrengen jerge haqıyqattı kóriw múmkin be? Usı másele Al-Beruniydiń miynetin ilim tariyxındaǵı eń tiri hám áhmiyetli shıǵarmalardıń birine aylandırdı. Al, eger Jayxun suwlarına súńgip, Beruniy menen birge Hindistanǵa jol alıwǵa tayar bolsańız, biz baslaymız. Al-Beruniy orta ásirlerdiń ullı alımlarınıń biri. Ol toǵız júz jetpis úshinshi jılı házirgi Ózbekstan jerindegi Xorezmde tuwılıp, pútkil ómirin Ilimge baǵıshlaǵan, matematika, astronomiya, geografiya, tariyx, din, onıń qızıǵıwshılıqlarınıń dizimi derlik sheksiz. Biraq onıń shama menen bir mıń otızınshı jılı jazılǵan Hindistan kitabı ayrıqsha áhmiyetli miynet esaplanadı. Nege bul shıǵarma sonshelli ayrıqsha? Másele sonda, Beruniy basqa mádeniyat haqqında gúńgirt sózler yaki bolmasa ústirtin áńgimeler menen ǵana sheklenip qoymaǵan. Ol Sultan Mahmud Ǵaznawiy áskeri menen birge Hindistanǵa barıp, sanskrit tilin úyrengen, hind alımları menen tanısıp, muxaddes jazbalardı tikkeley izertlegen. On birinshi ásir ushın bul ilimiy hadallıqtıń júdá joqarı dárejesi edi. Sol dáwir avtorlarınıń kópshiligi qayta bayanlaw menen sheklenip qoysa, ol hámme nárseni birinshi qoldan túsiniwge umtılǵan. Hindistan kitabı bolsa onlaǵan temalardı qamtıydı. Onda din hám filosofiya, geografiya hám klimat, nızamlar, sonday-aq, bayramlar, til, ilim hám hátte hindlerdiń kúndelikli turmısı haqqında da sóz etiledi. Beruniy óziniń musılman watanlasları menen hindlerdiń bir jaqlama stereotipleri tiykarında tartısıwdıń ornına ádil hám de sawatlı sáwbet júrgiziwin qáledi. Ol óz wazıypasınıń ayıplaw emes, al izertlew hám de táriyiplew ekenligin ashıq jazdı. Beruniydiń usılın óz dáwiri ushın revolyuciyalıq dep atawǵa boladı. Ol baqlawlar hámde esaplawlar arqalı qolınan kelgen háme nárseni tekserdi. Hind bilimlerin grek hámde arab bilimleri menen salıstırdı. Qáteliklerdi sınǵa aldı biraq bir waqıtta hind ideyaların hindlerdiń ózine túsinikli etip bayanlawǵa tırıstı. Usı mániste onıń miynetin haqıyqıy etnografiya hám dinlerdi salıstırmalı úyreniwdiń alǵashqı tájiriybeleriniń biri dep atawǵa boladı. Kitabınıń birinshi bóliminde Beruniy eń sırtqı temalardı, Hindistannıń tábiyatı hám geografiyasınan baslaydı. Ol klimat, dáryalar, tawlar, eginshilik dáwirlerin súwretleydi, óytkeni adamlardıń turmısı, bayramları, nızamları hám úrp-ádetleri usıǵan baylanıslı edi. Sońınan ol kalendarlar, astronomiya hám waqıt esaplawǵa ótedi. Bul jerde ol, ásirese, ilimpaz sıpatında kúshli. Ol hindlerdiń Quyash hám Aydıń tutılıwın esaplaw usılların túsindiredi. Olardı arab hámde grek sistemaları menen salıstıradı, qáteler hám parqlardı izleydi. Miynettiń usı birinshi bóliminiń ózi-aq aldımızda tek ǵana sapar jazbaları emes, al ózge mádeniyattıń haqıyqıy enciklopediyası. turǵanın kórsetedi. Al-Biruniy Hindistan menen Islam dúnyası arasında kópir qurıp atırǵanday, bir civilizaciyanı ekinshisine túsindiriwge umtıladı. Bul onıń miynetin búgin de, mıń jılǵa jaqın waqıt ótkennen keyin de áhmiyetli etedi. Eger Biruniy óz kitabınıń basında tábiyat hám de ilimdi súwretlegen bolsa, keyin ol Eń quramalı tema Hindistannıń dini hám de filosofiyasına kirisedi. Bul jerde de ol ózin jáne de ayrıqsha ádil izertlewshi sıpatında kórsetedi. Ol sol dáwirdegi kóp avtorlar sıyaqlı ózge dindi dárhál sınǵa alıwdıń ornına onı ishkeriden túsiniwge háreket etedi. Al-Biruniy hindlerdiń muqaddes kitapları, Vedalar haqqında tolıq maǵlıwmat beredi, olardı bilim hámde dinniń tiykarǵı deregi dep esaplaydı. Onıń aytıwınsha, hindlerdiń isenimi, úrp-ádetleri hámde filosofiyalıq ideyalarınıń tiykarları dál usı kitaplarda jámlengen, sonday-aq, ol oqıwshını Mahabharata hámde Ramayana dástanları, Nızam kitapları hámde Puranlardaǵı ápsanalar menen Tanıstıradı. Musılman dúnyası ushın birinshi ret bul tekstlerdiń xámmesi usınday sistemalı hám itibarlı túrde táriyplenedi. Ol jámiyetlik dúzimge, adamlardıń varnalarǵa yamasa kastalarǵa bóliniwine ayrıqsha dıqqat awdaradı. Beruniydiń túsindiriwinshe, bunday bóliniw qudaylardıń ózleri tárepinen belgilengen dep esaplanadı, brahmanlar, bilim hám de ádetlerge, kshatriyler, qorǵanıs hám basqarıwǵa, vayshyalar bolsa xojalıq hám de sawda-satıqqa al shudiralar basqalarǵa xızmet etiwge juwapker. Ol bulardı tek sanap shıǵıw menen sheklenbeydi, al usınday ayırmashılıqlar pútkil turmısqa sińip ketkenin kórsetedi. Nekeden baslap awqatlanıwǵa shekem, bayramlardan baslap adamlar arasındaǵı kúndelikli Qatnaslarǵa shekem. Ásirese Beruniydiń filosofiya haqqındaǵı jazǵanları júdá qızıqlı. Ol oqıwshılardı Hindistannıń tiykarǵı filosofiyalıq mektepleri, Nyaya, Sankhya, Yoga, Vedanta, Mimansa hám basqalar menen tanıstıradı, olardıń hár birin óz sózleri menen túsindiredi. Biraq, mánisin joǵaltpaw ushın túpnusqadaǵı atamalardı saqlap qalıwǵa tırısadı. Mısalı, ol yoga haqqında aytqanda bunıń tek dene shınıǵıwlar emes, al ishki toplanıw hám ruwxıy tártiptiń pútkil sisteması ekenin atap ótedi. Qudaylarǵa iseniwge kelgende, Beruniy qızıq nárseni bayqaydı. Sırttan qaraǵanda hindler kóp qudaylarǵa tabınatuǵınınday kórinse de, tereń filosofiyalıq dárejede olar barlıq keyip hámde pishinlerden joqarı turatuǵın jalǵız Brahman degen uqıpqa isenedi. Onı ol greklerdiń ideyaları hám hátte islamnıń bir quday haqqındaǵı túsinigi menen salıstıradı. Al-Biruniy atmn, yaǵnıy jan, karma hám reinkarnaciya sıyaqlı gilt túsinikler haqqında da aytıp ótedi, onıń túsindiriwinshe hindler ushın adam ómiri qayta tuwılıwlar dizbegi bolıp, bul ómirdegi is-háreketler kelesi ómirdegi táǵdirge tásir etedi. Bul pikirlerdi ol múmkin bolǵanınsha túsinikli etip jetkeriwge háreket etedi. Biraq, zamanlasları ushın bul túsinikler úyrenshikisiz bolıp kórinetuǵının da jasırmaydı. Eń áhmiyetlisi, Beruniy bárqulla óz wazıypasın hindlerdi qaralaw emes, al olardıń óz isenimlerin, qalay túsinetuǵının kórsetiw ekenligin ayrıqsha atap ótedi. Búgingi kúnde áyne usı ushın onı qádirleydi. Ol birinshi bolıp basqa dindi qáte yamasa adasıw emes, al óziniń ishki logikasına iye tolıq sistema sıpatında súwretlewge háreket etken. Sonlıqtan da onıń kitabınıń ekinshi bólimi tek ǵana hind ápsanalarınıń qayta bayanlanıwı emes, al, Haqıyqıy civilizaciyalar arasındaǵı kópir bolıp tabıladı. Ol islam dúnyasına Hindistannıń húrmet hámde túsiniwge ılayıqlı tereń filosofiyası baydını hámde dástúrleri bar ekenligin túsindirip berdi. Beruniy óz kitabında tek ǵana filosofiya hám dinge ǵana emes, al hindlerdiń kúndelikli turmısınıń qurılısına da úlken dıqqat bóledi. Onıń jazbaları on birinshi ásir jámiyetiniń haqıyqıy enciklopediyası bolıp tabıladı. Ol kasta yamasa varna sistemasınıń qalay islenetuǵının tolıq túsindiredi. Brahmanlar, yaǵnıy ruwxaniyler hámde alımlar eń joqarı orında turadı. Bilim hámde úrp-ádetlerdi ótkeriw usılarǵa isenip tapsırılǵan. Kshatriyler, áskerler hám basqarıwshılar bolıp olar qorǵanıw hámde Tártip ushın juwapker. Váyshiyalar sawda hám diyxanshılıq penen shuǵıllanadı, al shúdralar qalǵan hámme kastaǵa xızmet etedi. Beruniy bul bóliniwdiń tek sociallıq emes, al diniy de ekenligin atap ótedi. Hindler onı muxaddes kitaplarda bekkemlengen dep esaplaydı. Ol bul ayırmashılıqlardıń hámme nársede kimniń kimge úylene alıwında, qanday awqat jewge bolatuǵınında hám qanday miynetlerdi orınlanıwında kórinetuǵının súwretleydi. Beruniyge ayrıqsha tásir etken nárse sati ádeti, yaǵnıy jesir hayaldıń óziniń eriniń denesi menen birge otqa jaǵıwı. Ol bul ádettiń sadıqlıqtıń kórinisi sıpatında qabıl etilgenin, biraq hámme jerde hár dayım qollanılmaytuǵının da atap ótedi. Onıń zamanlasları bolǵan musılmanlar ushın bunday súwretleme shok boldı, sebebi olar bunday ádetti hesh qashan kórmegen edi. Beruniy shańaraq dástúrleri, neke hámde bayramlar haqqında da bayanlaydı. Ol toy-merekelerdiń, bala tuwılıw yamasa jerlew máresimleriniń qalay ótkeriliwin túpkirinshe súwretleydi, onı kiyimnen bezeniwge deyin awqatlanıw ádetlerinen arxitekturaǵa shekem xámme nárse qızıqtıradı. Ol brahmanlardıń awqatlanıwda ayrıqsha qatań qaǵıydaları bar ekenligin de atap ótedi. Olar ósimlik taǵamların hám sút ónimlerin maqul kóredi, al gósh kóbinese qadaǵan etiledi. Nızam hámde huqıq máseleleri onıń shıǵarmasında ayrıqsha orın aladı, ol hind nızamlar sistemasınıń dxarma shastralarǵa tiykarlanıp, tek kúndelikli islerdi emes, al rásim-rúsimlerdi, bayramlardı, hátte hár qıylı turmıslıq jaǵdaylarda adamnıń qanday tazalanıw ádetlerin ótkeriwi kerekligin de tártipke salatuǵının túsindirip beredi. Hindistanda huqıqtıń dinnen derlik ajıralmaytuǵını beriw ne ushın tań qalarlıq edi? Jámiyetlik tártip kosmoslıq tártiptiń sáwleleniwi sıpatında qabıl etiletuǵın edi. Onıń basqa ruwları bizge tek rásmiy normalardı emes, al janlı kúndelikli turmıstıń kórinisin de berdi. Ol jarqın bayramlardı, máwsimlik ádetlerdi, máresimlerdi, diniy. diyqanshılıq dástúrlerin hám de sawda baylanısların súwretleydi. Beruniydiń pikirinshe hindler ásirese diniy máselelerde sırtqılar ushın jabıq boladı biraq sonıń menen birge olardıń sawda turmısı hám mádeniy almasıwları basqa xalıqlar menen baylanıslı etip kórsetiledi. Usınday baqlawlardıń arasında Beruniydiń Hindistan shıǵarması etnografiyalıq dep atawǵa bolatuǵın dáslepki miynetlerdiń birine aylandı. Ol. Pútkil bir xalıqtıń turmısın ishten súwretlegendey, onı óz jerleslerine bul dúnyanıń dúzilisin tek biliw emes, al túsiniw ushın da túsindiriwge háreket etedi. Biruniydiń Hindistan kitabı haqqında sóz etkenimizde tek ǵana onıń mazmunın sanap shıǵıw emes, al bul miynettiń ilim, mádeniyat hám de tariyx ushın qanshelli dárejede áhmiyetli ekenligin Túsiniwimiz kerek, bul tek basqa el haqqındaǵı kitap emes, bul haqıyqıy civilizaciyalar arasındaǵı kópir hám bilimlerdiń hár túrli din, mádeniyat hám de tildegi adamlardı birlestire alatuǵınınıń ayqın mısalı. Birinshi gezekte, Beruniydiń miyneti islam dúnyasında Hindistandı túsiniwge úlken bir ózgeris boldı dewimiz múmkin.

hind alımları menen pikir almastı hám Muxaddes Jazbalardı tereń izertledi. Usınıń arqasında musılman dúnyası birinshi ret hinduizm, hind filosofiyası, ilimi hám dewr-pádetleriniń tolıq hám ádil súwretlemesin aldı. Bul on birinshi ásir ushın pútkilley jańa nárse edi. Ekinshiden, Hindistan ilimniń rawajlanıwında ayrıqsha áhmiyetli orın iyeledi. Al-Biruniy arqalı islam dúnyası hind matematikası, sonıń ishinde, nol hám onlıq sistema, sonday-aq olardıń astronomiyalıq esaplawları menen tereńirek tanısadı. Ol tek bayanlap qoymay, maǵlıwmatlardı tekserip, grek hám arab sistemaları menen salıstırıp, juwmaqlar shıǵardı. Onıń miyneti hár túrli bilim mádeniyatları ushırasatuǵın ilimiy laboratoriyaǵa aylandı dew múmkin. Bul óz-ara tásir keyin ala onıń miynetleri Batısta belgili bolǵannan soń, Islam ilimin de, Evropanı da bayıttı. Úshinshiden, Hindistan dáslepki dinleraralıq dialogtıń siyrek ushırasatuǵın mısal bolıp tabıladı. Al-Biruniy óziniń maqseti qaralaw emes, al izertlew ekenin ashıq jazadı. Ol óz isenimin májbúrlewge umtılmadı, al hindlerdiń qalay oylaytuǵının hám nege isenetuǵının túsindiriwge tırıstı. Bul búgingi kúnde fenomenologiyalıq usıl dep atawımız múmkin bolǵan jantasıw, ózgedindi onıń tárepdarları qalay kórse, sonday etip kórsetiw. Bunday kózqaras orta ásirler ushın pútkilley jańa edi, usı sebepli xázirgi zaman izertlewshileri Al-Beruniydi salıstırmalı dintanıwdıń atası hám birinshi haqıyqıy Hind tanıwshı dep ataydı. Tórtinshiden, onıń miynetiniń áhmiyeti islam dúnyası shegarasınan ádewir asıp ketti. Evropa Hindistan menen on toǵızınshı ásirde nemec shıǵıstanıwshısı Edvard Zaxau birinshi ret awdarıp baspadan shıǵarǵanda tanıstı. Sonda batıs alımları on birinshi ásirdegi bir adamnıń pútkil civilizaciyanıń qansheli obyektiv hám tereń súwretley alǵanına tań qaldı. Evropada Beruniydiń Hindistan shıǵarması, Hindistan tariyxı, filosofiyası hám mádeniyatı boyınsha tiykarǵı derek, sonday-aq haqıyqıy etnografiyanıń dáslepki tájiriybeleriniń bir sıpatında qarala basladı. On toǵızınshı ásirde payda bolǵan Evropa hind tanıwı kóp tárepten onıń usılınan ilham aldı dewge boladı. Besinshiden. Beruniydiń miyrası búgingi kúnde de áhmiyetli. Hár qıylı mádeniyatlar hám dinler ushırasıp óz-ara túsiniw noqatların izlep atırǵan házirgi dáwirde onıń miyneti dialogtıń tek húrmet hámde hadallıq arqalı múmkin ekenin esletedi. Ol basqanı túsiniw ushın onıń tilin úyreniw, dástúrleri menen tanısıw hám kemsitpesten tıńlaw kerekligin úlgi etip kórsetti. Usı jantası onıń miynetin mıń jıllardan keyin de aktual etedi. Aqırında Beruniydiń jeke tulǵasın da atap ótpew múmkin emes. Ol tek bilim jıynaǵan ilimpaz ǵana emes, ol haqıyqattıń bir milletke yaki bir dinge tiyisli emes ekenligin, onıń hár qıylı mádeniyatlarda da kórinis tabıw múmkinligin túsindirgen oyshıl edi. Ol hár qanday dereklerdiń, hind tekstleri, grek teoriyaları hám arab baqlawları bolsın, eń jaqsısın qabıl etiw kerekligin jazǵan. Universal alımnıń bul dúnya qarası onı orta ásirlerdiń eń ullı oyshıllarınıń birine aylandırdı. Solay etip Beruniydiń Hindistan shıǵarması ápiwayı kitaptan da artıq, bul bir mádeniyattı ekinshi mádeniyatt hadal hám de húrmet penen súwretley alıwınıń ayqın mısalı. Bul óz dáwirinen ásirler aldın júrgen ilimiy jantastıwdıń úlgisi. Bul islam hám de Evropa ilimine tásir etken házirgi kúnde de áhmiyetli derek bolıp qalıp atırǵan miynet. Usı sebepli házirgi zaman universitetleri Oksfordtan hám Garvardtan baslap Stambul hám Stenfordqa shekem onı civilizaciyalar arasındaǵı dialogtıń unikal hújjeti hám dúnya iliminiń ullı estelik sıpatında úyreniwdi dawam etpekte. Hindistan kitabı basqa mámlekettiń enciklopediyasınan da kóbirek. Bul haqıyqıy bilim qaralawdan emes, al esitiwge umtılıwdan tuwılatuǵının esletip turadı. Al-Beruniy húrmet hám de qızıǵıwshılıq bir tárepleme názer aldında jabıq turatuǵın esiklerdi ashatuǵının kórsetip berdi. Onıń miyneti haqıyqatlıq jalǵız xalıqqa tiyisli emesligin, Ol dúnyaǵa ashılıp ketetuǵının hámde onı jıynay alatuǵınlardı kútip turatuǵının dáliyllep berdi. Búgingi kúnde shegaralar jáne keskinlik sızıqlarına aylanıp atırǵan waqıtta Beruniydiń mısalı ayrıqsha keskin esitiledi. Hindistan. Bizdi tartısıw hám de biykarlawǵa emes, al tıńlaw hám de túsiniwge úyretedi. Ol mádeniyatlar qarım-qatnası utopiya emes, al shın kewilden qálew arqalı ámelge asırılıwı múmkin bolǵan haqıyqatlıq ekenin esletedi. Onıń máńgilik qádiri de sonda. Mıń jıl ótkennen keyin de biz Al-Beruniyden basqa da dushpan emes, haqıyqıy iyesin kóriw ónerin úyreniwimiz múmkin. Áne usınıń ushın da bul miynet máńgilik jasaydı. Bul jayxun joybar edi. Eger búgingi video sizge unaǵan bolsa layk basıń, kommentariy jazıń hám doslarıńızǵa jiberip qoyıwdı umıtpań. Jayxun joybarında siz kútken hám siz soraǵan temalarda sóz etiwdi dawam etemiz. Salamat bolıń!